Kaka!
Narly! Haw gal kaka salawmaleýkim. Haw waleýkim essalam.
Hökman salam. Şu irdenem salam, günortanam salam, agşamam salam. Şu e, boş wagtyň salam ber bermeli he. Birek birege syla bolýar şu. Haw haw. Salamany ördüňizmi?
Haw bir taýna bolduk he. Näme? A ýeňňeň ýüň jorap örýär, şoň bir taýyny bolduka bu. Okan sagaman turduňmy diýýän. Näme şu wagt men saňa ýatan ýaly bolup görünýänmi? Ýaman gyzma bolup synaý galy kaka. Näme gyzyp men saňa peçmaw. Bolýa ha bu bir öňrägeme aýlanjak diýip aýlanmadyň. O aýlanyp men saňa pyrlan paçmaw hä? Bolýa ha bolýa bi. Näme? Boýun etmesene haw galy kaka. Waý. Eý, men seňe oýun edip, sirkiň maýmynymy men, hä?
Bolýa, bolýa diýen-ow. Bolýan bolsa bolýa.
O näme meni allap bara-ow, sygyr seňki giripdir meň mellegime, seň sygyryňy giripdir diýip bara, ýaga saldyň-la meni. O nähili seňki şol?
Meňki däl ol, Dutdyňky eken-ä ol-ow. Dutdyňkyny tanaýan-ow men. O nädip tanaýaň, men bilýän Dutdyňkyny. O, o Dutdyňkyň şahyna goşmak bar. Hä. Meňkide aýyrmak bar. Näme goşmak aýyrmak goýup ýörsiňiz baý sygyrlaryňyza? O goşmak goýýany bar-a, ol goşmak, ol malynyň üstüne goşup gidip otyr, hawa. A men bolsa aýyrmak goýýanym, semretýän-de aýyrýan, hawa. Ine gelipdirler ahyry özlerem. Essalowmaleýkumlar. Meni tanýansyňyz, seleýalim arkaly. Men kim bilmeşe gaty gepleşik alyp barýan. Oho, tüweleme, şol, şol gel. Taýyn boluň, onda neme? Geçeýläk.
Häzir bir öňünden bir taýmik göreliň, bolýamy? Bolýar, bolýar, bolýar. Ilki bilen özüňiz barada bir taý özüňizi tanyşdyraýsaňyz. Tanyşdyraýsaň, adyňyzy aýt, adyňy aýdaýyn. Men Garly, bu Narly, bu Narly, men Garly. Hä, Garly, Narly, Garly, Narly. Ýok, Garly, Narly, Narly, Garly. Hä, bolýar, bolýar. Hany onda Neme men häzir size sorag berýän bilseňiz sowgat ba. Oho gutly bolsun.
Nesip etsin.
Tüweleme ana ana. Ýo intek ony bilmelä soragy. Sowgat soňundan. Öňünden zat ýokmy. Öňünden zat ýok.
Sowgat soňundan. Onda taýyn boluň onda başlaýas onda. Başlaýas ýa başlaýas ana. Surat alanda siz telewizor, teleýaýlyma çykýaňyz. Kamera alyp dur. Surat dämi ýa? Sen maňa işle, sen bulara işle. Bolýarmy? Aňyrdan özleri alýar. Onda ýa bir taýynlyk göreliň. Ha, bolýar, bolýar.
Essalawma. Wa aleýkum essalam.
Haw, saňa diýenok haw. Ýa duruň haw.
Täzeden, täzeden başlaýyn. Essalawma. Wa aleýkum essalam. Aý, nädýäň? Tüweleme salamçylaýşy.
Men bulara täzeden diýýän. He, men nälet täzeden diýseň. Başlaýar, bolýar, soňundan aýdar. Bolýar, bolýar. Geliň indi bolsa kim bilmeşek atly gepleşigimize başlaýarys. Aha. Men size sorag berýän, siz şony bir sekuntda bilmeli. Bilmeseňiz geçiň diýmeli. Geçiň. Bolýarmy? Geç.
Kellede näme bolup bilýär? Kellede telpek bolup bilýär. Ýok, bilmediňiz, saç.

Aýdaýmala näme dursuň. Ýer bolýa adam ajyksa näme edýä? Çörek iýýä. Ýo bilmediň kafe ýa öýüne bararda. Eý sen maňa diňe päsgel berýäň eý. Düş aňyk. Haý duruň Düş özüňiz. aňyk düş.
Ýylgyryň ýylgyryň. Gel ho bäri gel bäri. Beýläk işe ýylgyryň ýylgyryň. Beýläk.
Başladyk onda.
Başlaber. Dasty nile tanajak bolsaň, özüňem garaşmana wagtyň ýok bolsa, aýdaly olam wagty bilen gelmese, şonda adam näme edip biler? Bagyşlaň siziň wagtyňyz eýýäm gutardy. Aý.
Ýaman çalyp gutardyňlaý ony.
Yzyna gidýär. Sakladyň-da, sakladyň. Adam ýykylsa näme edýär? Ýerinden turýa. Ýo bilmediň üstüni kakýa. At yzyna Bolmanda gidýä. ýatyrka üstüni kakyp bilmez a Hawa. oglum. Adamyň işigi kirlese näme edýä? Ýuwýa. Ýo bilmediň ilki çykarýa. Aýtdym a haw, aýtdym a. Aýdaý a haw, aýdaý bir Yzyna zat. gidýä. Aýtjak haw. Aýdaň hawa. Adam saçyny ýuwandan soň näme edýä? Daraýa.
Ýo ilki guradýa.
Daý sen bir Yzyna gidýär.
Adam, Ho-aý! Garry kaka, nirä barýaňyz? Bärik geliň-ow! Bärik geçdi abi.
Ol meni alýar, siz indi bärik işlemeli diýdim.
Bärik geliň, bärik. Wagt alýaňyz agam. Geliň-ä bärik. Bi. Başlaýar. Sen bärden alaý şulary päsgel berme. Geç bärden al. Geç bärik. Maňada bäs gelip. Yzyna gidýär. Adam gowy aýdym diňlese näme edýä? Tans edýä. Ýo ilki diňleýä.
Tans edip bolýamy? Bolanok bilmeli ahyryn. Aýtmaýow bäs gel berýäň. Yzyna gidýär.
Işinden öýüne gelen adam gapyny näme edýä? Açýa. Ýo ilki kakýa.
Bilmeseňiz geçiň diýdim. Geçiň diýmeli. Geçiň diýäý dymyp durmada how diýäý. Adam suwsasa näme edýä? Suw içýä?
Ýok, suwuň ýanyna barýa. Sen niä indi geçiň diýdi. Bolýa, yzyna gidýäs. Uçýa, ganaty bar. Hä? Ganaty bar. Elini görüň, okmaýaň elini.
Uçýa, ganaty bar. Guş. Ýok, bilmediň, uçur. Uçýar ganaty bar. Aýtdym-a men saňa, uçar. Bilmediň, durna.
Uçýar ganaty bar. Durna. Bilmediň, jikjiki.
Yzyna gidýär. Sen geplemän durup bilýäňmi ýa durup bileňok? Aýt diýen. Yzyna gidýär.
Ýylgyryň, ýylgyryp. Ýylgyrýas.
Geplemän durup bileňok. Ýangyç guýlup sürülýän ulag. Maşyn. Bilmediň, motor.
Ýangyç guýlup sürülýän ulag. Motor. Bilmediň, Avalon, Jeep, Zil bularym sürülýär ahyryn. Biläýow birje gezek bir biläýow. Ýer bolýa.
Men size bir surat görkezýän şoň haýsy aýdymçydygyny bilmeli. Bolýamy? Bolýa.
Sizem şuny gowy alyň, tomaşaçylarymyzam görer ýaly. Şu kim haýsy aýdymçy. Aýt aýt gal. Anuş.
Bilmediň a Nurmyrat Durdyýew.
Aýdaýma näzin.
Ikinji surat. Şu haýsy aýdymçy. Hemra Rejepow.
Bilmediň Nuragdy Rejepow. Ikisi bir adama.
Ana bilipdir sen.
Yzyna gidýär. Aha. Golliwudyň meşhur ýyldyzy Terminator filminiň baş gahrymany kim? Şwarsnegger. Bilmediň Arnold.
Men diýjek bolup durdum. Hindistanyň meşhur ýyldyzy, tansör Disko Hindi filminiň baş gahrymany. Jimmi.
Bilmediňmi? Tun Çakraborti. Bilmen-le. Iň soňky soraw. Geç. Kelläňe kaska geýip. Elin taýakly buzda typylyp oýnalýan oýun. Hakkeý!
Hakkeý! Bildiň! Oho!
Sowgat biziňki! Gutly bolsun agam! Aý, nesip Duruň, duruň!
Siz bili doly kanagatlandyryp bilmediňiz, ony mekdep öwrenen çaga-da bilýär. Aý, çagalar bilmeli. Diňle, şonda-da biziň kompaniýamyz sizi boş goýmady, size iki sany boş kagyz. Geň galmaň köçede neşip alýakaňyz kim berýä? Bolmasada maslahat ýekeje maslahat haýsyny alýaňyz? Akgagyz nätýä?
Ýok gerek.
Onda maslahat beriň. Maslahat, Maslahat alaýyň. maslahat beriň. Gidip barýan bolsaňyz, Ähä. köwşüňiziň bagy çözülen bolsa, oňa-da gözüňiz düşse, şony daňmaklygy size maslahat berýär.